Mae 'na gyfle nawr i ni gael edrych yn ôl ar rhai o'r sgyrsiau i ni 'di mwynhau yn ystod y flwyddyn ar y rhaglen yma. Ag ym mis Gorffennaf, fe gath Siân sgwrs gyda'r rhagfyr Curly Jones, oedd newydd ymddeol o'r River City Jazzmen. Mwynhewch hon! Wel, mae'n bleser cael cwmni cerddor nesaf sydd wedi bod yn chwarae jazz ers 65 phump o flynyddodd. Mae hwnna'n dipyn o record yn dywe. Um, Wel, croeso, a mae'n debyg, mae'n debyg mod i rhyw ben wedi rhannu llwyfan gyda'r cerddor arbennig yma. I enw yw Rhagyfyr Jones, ond mae'n debyg bod gyda fe ffug enw diddorol, gewn ni wybod hwnnw yn y manor. Wel, helo Rhagyfyr, croeso i bore cothi, siwt mae'r hwyl? Iawn Siân, iawn. A ma raid i fi ofyn Rhagfyr, ma dy ffrindie di yn galw ti, wel ma na ffug enw ma pawb yn dy nabod di fel, beth yw'r ffug enw? Curly. Ie. Wel ma Curly Jones o ie. Curly Jones. O do, ers blynyddoedd ma pobl yn galw fi'n hynna. O! Oes gyda ti wallt cwrliog? Yw oe gennai. Falle bod ni'n berthyn. Wel, Curly, mae'n bleser cael ti yma. Wi eisiau gwybod mwy am dy hanes di fel cerddor, yn enwedig gyda byd y jazz, achos mae'n debyg bod ti wedi bod yn dwl i ar jazz ers yn ifanc iawn. Pryd nes di ddechrau cael dy ysbrydoli gan y cyfrwng arbennig yma? Wel, Dwi'n meddwl bod fi ddeuddag oed oedd hi pan aru ni gael y wireless gynta ac yn gwrando a dyma ni'n clywed ryw fiwsig lawr, dwi licio miwsig yma yn ei phen hun a pw oedd o ond Sid Phillips efo'i jazz band yn chwara a dyna sydd aru fi dechra hoffi jazz ynde. O ti'n gwrando am orie ar y y radio neu gest ti gyfle i fynd i glywed jazz yn ifanc? Na, naddo ddim tan o'n i, wel, pan os i allan o'r army dwi'n feddwl. Oedd gennon ni skiffle group yn y 1956 ac ddechrau chwarae skiffle, yy banjo guitar a wedyn yn y canol chwedegau aru fi joino band jazz. Wow! Beth oedd enw'r band jazz cynta nes di ymuno gyda, ti'n cofio? Ydw, yym, o Bangor ynde, yym, River City Stompers oedd enw nhw, a Clive Evans oedd yn redag o amser hynny, a 'dyn ges i alwad gen Clive yn gofyn 'swn i'n licio joinio band ynde, o'n i, wel o'n i Dros y lleiaf ne' over the moon fel ma' nw'n deud ynde? Ie ie o'dd dim isie meddwl am yr ateb o gwbwl Carly nag o'dd e? Yy yn sicir. Wel bobol bach a ti nath ddysgu dy hunan te i chware'r gitâr a'r banjo? Ia dysgu fy hun ia ia. O isio dysgu yy llawer o gôrs ynde i chware jazz oedd. dwi ddim yn gwybod llawer am y banjo, ti'n modd, yeah. faint mor anodd yw'r offeryn yma'n enwedig gyda jazz? Wel, dim yn anodd, strictly 4-4 ynddo, efo New hmm. Orleans Jazz. Ah, right. Gyda'r jazz traddodiadol yn dyfe yn yeah. New Orleans. A dyna, yeah. wyt, nes di arbenigo yna wedyn y, y, y dull yna o chwarae? Ia, ia, ia, ia. Wel fi'n chwarae am bob man i gyd ynde? Ie. Ie o'n i'n mynd i holi lle wyt ti 'di bod i gyd t'mod ti ti'n cofio ambell i gig arbennig a ll- lle o' ti'n chware? Wel lot o yy jazz club ynde? A priodasau mi o'n i'n chware ar y gwch o Caergybi i Werddon a mi ddoth Hel Straeon i'n ffilmio ni amser hynny. O! Ie! A mi o'n i yy Wel wel. Disca Down ynde neud ryw dwi'm yn gwbod bedair bump o Disca Down A yym taro tant ynde? Yy o Bryn Terfel yn canu efo ni amser hynny. Wel, we- cofio rhaglenni 'ma i gyd, cofia. Yy, a pwy sy'n gweiddi yn y cefndir fyna? Pwy ti'n feddwl? Misus Curley! O, mae'n gre-. Ti'n cofio'r profiad o berfformio gyda Bryn Terfel, pryd oedd hynny? Wel mam tag o tant ynde ac ar y diwadd y sioe ar i pawb joinio fewn i yy be o'dd y gan ddeud mae wlad i tithe hwnna ynde? O ie mae wlad i ni ac mae wlad i tithe. Dwi'm yn cofio pwy o'dd y llall yym Pwll a Danarth dwi'n meddwl. Ie. O'dd yn canu efo ni 'fyd. Bobol bach. Shwd brofiad o'dd e Curly i berfformio ar y llong A ti'n sôn bod hel straeon wedi bod yn deulu chi, fi'n cofio uh, gweithio ar y rhaglen yna flynyddoedd yn ôl fel cyflwynwraig yeah. ifanc, ond siwt brofiad oedd chwarae ar y llong, ond gethoch chi ambell i crossing bach ddigon, um, chymod, cythryblus. O, o, dwi'n cofio oedd um, um, Nia Medi oedd o'r gethau yn canu fyny amser hynny. Ie. Yeah. A dwi'n cofio un sal yn de. o, tri. O, dlen i'n chwerthin. O, e'n deimlad. O ti'n oreit, o ti, Cyrlu? Oeddan, oeddan, oeddan. Oeddan ni'n mynd â nos Wener a neud trips nôl ag ymlaen tan dy' Llun. A chware y cerddoriaeth, wedi o set, faint o set fyddech chi'n neud, rhyw awr neu fwy? O, yym, mae'n dibynnu rili, yym, 'dan ni'n neud tair, bedair awr weithia' ynde o sets. Bobol bach, ma' angen stamina. Ie. Wyt ti'n dal i chware nawr te? Na, na, di roi banjo yn y to rwan do. Ie, so a beth yw hanes y banjo ife i- oedd gyda ti mwy nag un offeryn, Curly? Oedd, yym, tri onyn nhw i gyd oedd. Oedd enwe arnyn nhw? Yy, dwi'm yn cofio yym ma' genna i un mae o'n pre-war de fel yn nineteen o thirty two ne' rwbeth. Hwnnw o'n i'n iwsio fwya. Bobol bach, ma' hwnnw werth ffortiwn! Yndi, ma' ma' dwi gw- dwi'n gwbo faint ynde ond 'na fo. Ie, ma' hwnnw'n agos iawn at y galon di dwi'n siŵr. O, bobol bach, 65 o flynyddodd. O's 'na un gig, t'mod un cyngerdd, wyt ti'n cofio sy'n Hala iâs lawr dy gefen di, Curly. Yy, chwarae ryw, dwi'm yn cofio, ryw ynys yn rywla yn y gogledd, ac o'n i'n mynd ar y gwch 'ma, yr hen gwch fach oedd hi, a tair neu bedair o bareli o gwrw arni, a- ac oedd y dŵr jyst iawn o ddod i mewn. O, dylen ni'm chwerthin, ond mae atgofion siŵr o fod yn llifo'n ôl! Mae rhaid i ni, allwn ni ma peidio sgwrsio hefyd, Curly, am y pier yn Llandudno, nawr te. Um, wedi bod yn performio fyny am sawl haf, faint o flynyddoedd? Um, dros 30. Bob, bob, uh, bob uh, pen wythnos yn dde, yn yr ha. Yeah. 30 well, flynyddoedd, ie. Yeah, a dyn yn dyn nos, o'n i'n chwarae rhywle arall, yn dde, chwarae nos Wenar, Pnawn Dydd Sadwrn, nos Sadwrn, pnawn Dydd Sul a nos Sul weithiau ynde? Wel oedd y Misus byth yn gweld chi? Neu oedd hi'n dod i bob gig? Na, dwi, wel dwi di gweld hi am flynyddoedd wan. Da de! A fi'n siŵr bod chi wedi rhoi pleser cyrlu i siwt gymaint o bobl fyna uh, ar pier Llandudno, ynddo fe? O, oh, a, a mae rhywbeth rhyfedd am bod ti clywed jazz, na jazz traddodiadol, yy ar y pier ar lan y môr yndyw e? Mae'n mae'n jyst yn dweud y cyfan. Wel, fi'n siŵr yy fyddi di'n eistedd lawr nawr ac yn meddwl am yr holl atgofion yma Curly a ac yn teimlo'n falch o'r hyn wyt ti 'di ti dod â cymaint o bleser i bobl. Yy ymddeoliad o River City Jazzmen uh, Curly, os ydych chi, falle bod chi'n cofio nhw ar y pier yn Llandudno, byddwch chi'n cofio'r person sy'n chwarae'r banjo, wel, Rhagfyr Jones yw ei enw fe. A diolch, diolch o galon am yr holl bleser. Rhagfyr, mae wedi bod yn bleser wir i gael ti ar Bore Cothi a llon gyfarchiadau i ti ar yr holl flynyddoedd. A tyn y banjo bach na mas weithiau, ie? Fi nos. Dwi